Dychmygwch bod dim car na beic 'da chi a chi moyn ffordd cŵl o fynd i'r gwaith. Gawn ni weld be sy 'da ni fan hyn then. Ok. 'Da ni gwn. Sa'n gwybod beth yw hwn. Skateboard yw e. Naci, dyma'r Caseboard, briefcase sydd hefyd yn skateboard, prototype gan Epic Skateboards o Awstralia. Ffordd newydd o deithio'n wyrdd. Ni'n mynd i dechrau gyda'r remote control. Mae yna golau allwch chi troi mlaen fel yna yn y nos. A wedyn mae yna on button fyna. Ok so fi'n mynd i jyst tynnu fe fel gwn nawr. A fe'n symud. A wrth gwrs os y'ch chi tua pum metr i ffwrdd o'r skateboard mae'n stopo felly bod neb arall yn gallu defnyddio hwn. So fi'n mynd i geisio breicio fe nawr. Ok, cŵl. Ac os ydy'r ceisbod yn llonydd am bum munud, mae o'n switsio hyn i ffwrdd i arbad batri. Fi 'di bod ar skateboard unwaith neu dwywaith pan o'n i'n tua fifteen, so gawn ni gawn ni gael go bach arno fe nawr. Fi ddim yn mwy ara na rhywun sy'n cerdded. Allet ti chi dychmygu Jyst fi gyda siwt arno, jyst fel, ie, fi jyst yn mynd i'r gwaith. Fi fi'n mynd i ceisio mynd yn gyflymach nawr achos fi'n bod yn ffani. Y ffani mwya dwi di weld, achos efo 500 watts o bŵer, mae hwn yn gallu mynd 35 cilometr yr awr. Amser i Cara weithio mwy ar ei thechneg breicio. Yes! Siwrn!
So, nawr, fi'n mynd i geisio cyfeirio'r peth gyda traed fi, so ma fe myn i bod yn fwy peryglus. Ie mae'n dechre mae'n dechre dod. Os bo chi'n t'mod? Mae'n dechre mynd rownd fel i cwpan. Ma fe'n itha anodd i neud e. Result. Mae hwn yn ocê, lle mae 'na lot o le, ond sai'n cael lot o hwyl. Ffwrdd â hi i dref Coblog Caernarfon. Gawn ni weld pa mor ymarferol fysa'r case-bod i execs y cyngor wrth basio torf o bobl. Gei di fynd full speed nawr, edrych. Ond dim yn rhy ddrwg am broject Kickstarter.
Mae fe lot, lot, lot yn haws. Pabod lot o bethe'n digwydd o gwmpas, so thumbs up am hwnna. Bydde fe'n medru gallu bod yn practical ar gyfer rywun sy'n gallu skatebyrdio a rywun sy'n mynd i'r gwaith i fod yn onest, ond mae rhaid i chi ymarfer a ymarfer a ymarfer a bod yn gyfforddus 'da fe. Ron. So nawr mae'n amser i weld be mae fe fel fel briefcase. Mae 'na ychydig o le a mae 'da fi cwpwl o eitemau fan hyn. Mae 'da ni afal. Mae 'da ni iPad. Mae 'da ni ffeil fan hyn. A wedyn jyst botel o ddŵr. Wedyn 'dan ni am gloi.
Hmm. Caran amheus o'r gwagle mae'r ces yn ei gynnig. Ond dydim 'di bod full speed eto. Fydd hynny'n newid yn fuan achos mae 'di dod draw i drac athletau Treborth, wrth ymyl Bangor. Timod be, fi'n teimlo fel bach o

Amser am ras dros 100 medr i weld pa mor gyflym all y case-board fynd. Jasper sy'n cymryd y blaen efo'i skateboard arferol. Ond o gofio fod y teclyn yma dros medr o hyd a gypwyso 20 kilo, ganddo fo mae'r fantais. Oh, piw!
Ia, trwch piwban sydd yn ei car a. Ond 21 eiliad? Fydd Usain Bolt ddim yn colli cwsg heno.

Dyw hwn ddim ar y farchnad ar y foment ond dwi'n meddwl dylse fe fod. Felly, blwyddyn nesa, falle bydd ar gael i chi!